कनिया ये कनिया देखे छक सानी भूसा जे है लगा देने छियै ओहिमे जे कनि चोकर तोकर मिला देते तऽ माल के आनि लेतियै बान्हि देतियै मालो जाल खैते से एको रति सुनै नहि है जेहने हमर बेटा तेहने हमर पुतोह हम तऽ समझाबैत समझाबैत थाकि जाइ छियै कुछो जे बजै छियै तऽ हमरे लोलिया दे है आ जाइ छै बेटा के कहै लए तऽ हमर बेटा कहै तू तऽ झूठो पूछ के बाजैत रहै छ हमर कनिया तोरा कुछो नहि कहै तैयो तू ओकरा बदनाम करै छ या कनिया की भेलै या हमर बात के सुनै नहि छियै की की कहै छथिन आय की गाय माल जे पानि पड़ै है हँ सानी लगा देलियै हँ सानियो हम ओहिमे नहि खेलकै दाना ताना देतियै तब ने खैतै

लड़का पिया करे के खेप करे की आने गेलियै कि घोगमनी आबि जेतै हम घगमन्नी तब आबि छियै गेल छी घगमन्नी कर दिया तऽ बड़ सुंदर आने के घगमन्नी छियै हम जाइ छियै बेटा के कहै लए हाँ, कहियो बा ना जाइ छियै कहै जाओ ना लए बेटा के मुख मेहरा है मुख से बेटा लेके मुख बेटा मेहरा रहल है। है।

दरिया दे मिटाने को हाँ। एम्हर बल कह है हनी के याद मिटाने को रे रे तू नशा करे छी रे तो नशा पगला गेली हम पगला हमर गेल घर वाली पगला गेलो ए तू हमरा घर वाली के दोस्त के हरदम दे सक

शराब पिए है हाँ आदमी खराब हो जाए है हाँ से तो होई बालो छै खराब। बच्चा जे है सनक जाए है तू हृदय हमरा कनिया हाँ? के दोष दैत रहे छक तोरा किया? कनिया के कहलियो सानी लगा देला तो हाँ। सानी नहीं लगा देलको तोरा कनिया के कहलियो कनी महीस बांध देला से महींस नहि बांधि देलको कहियो काल के तऽ तूहू बाबू सानी लगा देल करहक सबटा कनिए के किया कहै छहक तू से कह हे एक दिन बड़ पछतेबे कनिया के जे सिक्का पर चढ़ेबी बियाह तऽ तू ही ने करबे ना बड़ पछतेबे बियाह तू ही रे, करबे ना सब तऽ हम अपना- की पछता अपना बाल बच्चा के पढ़ा पढ़ावे है लिखावे है बियाह करावे है आब हमरा त दिल्ली बम्बई भागि जेबा हम घर से आ हमरा बर्दाश्त नहि भऽ रहल छ तू पहिले सबटा घर तू ही चल। करबे ने छ घर चल सबटा तू ही करबे ने छ ई मो- पुतहुआ हमरा बेटा के तनका के खराब कऽ देलक

बुझलियै हँ आ बाद में जे है पूछबै कि तू कैला पिए छा कोन गलती केने छियो से हम पिए छा आब ओहन गलती हम नहीं करबो बाद में पूछबै तू बजबो करते करते कहाँ हम कुछ के लिए या अभी तो ना कनिया समझ- हम ओकरा सिखा देब अहाँके जेना जेना तऽ ओ सीख लेते आ सीख नहि तऽ बालो बच्चा बिलट जायत अहूँ बिलट जायब हमर बेटो बिलट जायत आ नहीं सिखल के तखन हिनका चैन पर चूड़ा कुटबनि बेटा थोड़ा बढ़िया से कनी हाँ। देह हाथ जाइत दियो कनिया आ कनी जाइ छियै भैंसी- जाइत दिए मतलब भैंसी पैसा लाबऽ लए जाइ छी बाबा तऽ पाँच देखलियै। लाख रुपया देलकै जाते ने फेर आय हाँ। तऽ तो जाइत दै छियै की करे बियाह कऽ के नेता सटा तऽ करे पड़तै ने केतबो दे तऽ ओकर नौकरनी बने पड़तै हमरा की करबै हम